Helo wrth bawb. Um, so, fe nhw yw Ale Jones, uh, fi yw sylfaenydd, fi yw cyfarwyddwr, fi yw datblygydd, fi yw y pod. Um, so, mae prosiect fi y pod yn prosiect uh, podlediadau uh, Cymraeg. Felly, na i, na i ddechrau trwy gweithio chi ychydig am fy hanes i a pam mae gyda fi'r sgiliau i fynd ati i greu y pod. Um, a wedyn, uh, na i fynd mlaen i symud uh, at uh, mwy am y pod. So, nes i weithio i'r BBC am 23 mlynedd tan mis Mawrth eleni, just cyn y cyfnod clo. Um, So mae fy ngyrfa i'n gallu cael ei torri mewn i uh, doi rhan. Dyf i'r hanner cyntaf lle o'n i'n uh, datblygydd gwefannau, uh, o'n i'n rheolwr prosiectau technegol. So oedd rhai o'r gwefannau um, o'n i wedi gweithio arno, o'n i'n gweithio uh, yn y BBC yng Nghymru, um, yn creu Hafan, BBC Cymru. Wedyn nes i lan i Linden, gweithio i Radio 1 uh, gyda Newsbeat. Yn ôl i Gymru a gweithio ar News Online, newyddion ar-lein um, a creu uh, BBC Cymru'r Byd, sy'n bellach yn BBC Cymru Fyw. Eto, um, nes i treulio amser gyda'r adran addysg yn creu gemau a gwefannau ar gyfer uh, plant, um, a hefyd gwefannau ar gyfer dysgwyr. Um, so nes i chwarae rhan allweddol mewn um, creu gwefannau a rhwydwaith digidol a cysylltu â um, pobl yn ddigidol trwy BBC Cymru. Wedyn, yn ail rhan fy ngyrfa i gyda BBC Cymru, nes i cael swydd gyda Radio Cymru fel uh, cynhyrchydd digidol ac cynhyrchydd radio. So, yn ystod uh, y cyfnod yma, um, o'n i'n cynnal a chadw'r gwefan, creu rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer Radio Cymru, a wedyn um, nes i gweithio gyda iPlayer Radio, um, a hefyd wedyn i BBC Sounds. Uh, yn ystod y cyfnod, nes i um, rheoli prosiect technegol ar gyfer gwefan a uh, creu rhwydwaith ar gyfer Rhadio Cymru Mwy, sydd wedi bellach troi yn Rhadio Cymru Dau hefyd. So lot o brojectau mawr digidol. Um, a ar gefn hwn, um, nes i fynd ati i creu y pod. So, um, daeth y pod Um, daeth y syniad, o'n i'n cydweithio um, gyda BBC Sounds ar y pryd, oedd e heb lansio, oedd e dal yn iPlayer Radio, a oedd trafodaeth ynglyn â sut i cael um, miloedd ar miloedd o, o oriau o radio a podlediadau allan i'r cyhoedd. Nawr, o'n i'n edrych ar, ar, ar y prosiect o'r, or perspektif iaith Gymraeg, A nes i dechrau meddwl, wel, wel, mae'n rili really anodd i ffindio stwff Cymraeg o fewn y system yma, be chi'n uh, bwriadu lansio. So nes i fynd ati i, i edrych ar um, iTunes um, a Google Podcasts, oedd, oedd dim Spotify yn neu podcast ar y pryd. Um, a eto darganfod, oedd e ddim modd i ddarganfod um, podlediadau Cymraeg yn y systemau yma. So heb law bod chi'n gwybod enw podlediad, oedd e ddim yn bosib i ffindo fe. So, mae yna miliwn, neu oedd yna filiwn, mae yna dros filiwn o bodlediadau Cymraeg ar iTunes, neu Apple Podcasts. Felly, mae ffindo unrhyw beth Cymraeg yn misg y miliwn yna yn anodd tu hwnt. So nes i fynd ati, um, nes, i, nes i fynd at Betsan Powys, oedd yn pennaeth Radio Cymru ar y pryd, a gofyn, Ond ych ti'n meindio os i fi jyst yn mynd a creu rhywbeth a cael podlediadau Cymraeg mewn un lle? Jyst i fi cael gweld beth sy'n mas na. So nes i fynd ati i creu y pod. Nawr, ar y pryd, oedd e jyst yn, fi'n galw fe'n gwasanaeth podlediadau Cymraeg, ar y pryd, oedd e'n gwefan. Oedd e'n wefan oedd gyda 38 podlediad Cymraeg. Dyna gyd oedd ar gael. Es i fynd ati i chwilio ar Twitter, ar Facebook, ar Instagram, ar Google a chwilio pa podlediadau oedd allan yna. Nawr, mae podlediadau wedi bod o gwmpas ers rhyw 20 mlynedd. Felly, oedd lot o podlediadau Cymraeg wedi mynd a dod, um, a nes i dewis y rai cyfredol a dal i bodoli a dal i ddarlledu. So mae yna ma, ma fwy allan yna um, Ond maen nhw'n hen erbyn hyn. So, um, bwriad y pod oedd cael podlediadau Cymraeg ar gael mewn un lle a gwneud hi'n haws i ddarganfod podlediadau Cymraeg. So bwriad y wefan o tynnu pob dim mewn un lle a wedyn bod pobl yn clicio allan i rando ar bodlediadau ar bod bynnag platfform maen nhw'n defnyddio. So os ych chi'n defnyddio app um, Apple, maen nhw gyd fyna, os ych chi'n defnyddio um, Castbox o'ch chi'n defnyddio. Timod, mae yna llwyth o apiau podlediadau, a mae'r podlediadau yn yna, ond oeddech chi ddim yn gwybod bod nhw yna. So, mae yna llinell amser o'r pod i chi gael gweld fan hyn. So, nes i creu y wefan yn 2018, yn Ebrill 2018. Oedd e jyst yn rhywbeth i fi fy hun, um, nes i ddim gweithio neb o fi wedi creu e, oedd e jyst yn bodoli. Yym, a'r bwriad oedd i fi cael gweld y podlediadau yma. Yym, fel o'n i'n gweud, o'n i'n gweithio i Radio Cymru, um, yn bennaf oedd, oedd yna rhyw deuddeg o bodlediadau gan BBC Cymru yna, um, oedd cwpl o rhai arall, um, oedd haclediad yr er enghraifft sydd wedi bod yn mynd ers oes, ers deg mlynedd, um, oedd um, dim gair Cymraeg am random, so oedd yna bodlediadau yna. Um, gyda bach o um, amser o'n i'n hapus, ar dechrau 2019, es i creu cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol. So nes i creu Twitter ac Instagram ar gyfer y pod. A dechrau sôn am bodlediadau Cymraeg ac ail drydar negeseuon i'n gweld gan podledwyr. A trwy hwn, o'n i'n gweld bod bach o buzz o gwmpas peth. Um, oedd pobl yn gwerthfarogi bod y gwasanaeth yn bodoli, Um, a nawr fi'n cyfeirio at fe fel gwasanaeth yn hytrach na gwefan, ac fi'n gweld bod wedi tyfu rhywsut o'r dyddiau cynnar yma. Um, yn ystod y cyfnod yma, um, oedd yna gyfle i fi gadw y BBC, um, nes i penderfynu o'n i'n mynd i gadw y BBC yn um, mis Mawrth eleni. So o'n i'n meddwl, o, oh, okay, mae'r ma pod yn rhywbeth allai kind of wneud yn, yn fy amser, bod efallai bod e'n mynd i dod â peth arian mewn i fi, efallai bod e'n rhywbeth sy'n rhan o'r busnes a bod e'n datblygu, bod e'n dangos y sgiliau datblygu fi. So, ar dechrau 2020, um, nes i siarad mewn cynhadledd o'r enw Podcon, sef cynhadledd podlediadau cyntaf Cymru, wedi trefnu gan Sally Collins yn Jomec yn Prifysgol Caerdydd. So, yn y cynadledd podcast yna, nes i cyflwyno y pod. Um, oedd e'n rhywbeth, o'n, on, on i'n bwriadu dechrau gweithio'n llawr i ddo mis mawrth, oedd e'n cyfle i fi, marchnata y gwasanaeth, marchnata fy hun. So nes i denu ffigurau at ei gilydd ar gyfer y pod, ar gyfer y, y, y, y cyflwyniad yma, a nes i sylweddoli bod y podlediadau wedi cynnyddu o 38 i 72 podlediad yn y flwyddyn yna. oedd, oedd, oedd na buzz yn dechrau cael ei um, trydar o gwmpas y pod, oedd pobl yn kind of, uh, dechrau mynd at y wefan, oedd pobl yn dechrau cael denu sylw at y gwasanaeth. So i fi oedd e just fel, oce, okay, mae rhywbeth mewn hwn nawr, falle bod hwn yn rhywbeth sydd wedi tyfu yn fwy na beth o'n i'n meddwl, oedd y ffigurau lan hefyd. Hydref, Ar dechrau hydref oedd yna 119 podlediad Cymraeg. So chi'n gallu gweld bod yna bach o sylw, bach o gariad at y podlediadau, bach o hyrwyddo wedi meddwl bod pobl nawr yn twmlo yn hyderus i fynd ati i dechrau podlediad, ond dechrau podlediad trwy'r iaith Gymraeg, achos maen nhw'n gwybod bod y podlediadau yma yn gallu cael ei ffeindio. Um, mae yna 30 podlediad wedi lansio ers y cyfnod clo. Um, a mae rhai yn nhw, mae er enghraifft, mae dewr yn cael ffigurau fawr iawn. So, chi'n bod, mae'n dangos bod pobl yn gweld podlediadau fel rhywbeth creadigol lle maen nhw gallu um, mynychu barn nhw, um, diddordebau nhw a syniadau nhw a cyrraedd gynulleidfa. Nawr, Mae yna cwpl o brosiectau mawr fi wedi bod yn ffodus i weithio gyda um, ers cychwyn y pod. So mae un y sgil Alexa Cymraeg cyntaf, sef Welsh Language Podcasts ar eich dyfais Alexa. Nawr, dath hwn o gwmpas, nes i cael sgwrs gyda Rhodri Ap Dyfrig yn S4C um, oedd wedi bod yn um, cael cyfarfodydd gyda cwmni o'r enw Mobilise Cloud. Nawr, mae Mobilise Cloud yn y cwmni o Abertawe yn arbenigo mewn um, sgiliau ar gyfer Alexa a um, cynnwys um, ar system Amazon. Ond nhw wedi darganfod bod, e, bod Amazon, bod e, Amazon Alexa yn gallu deall Cymraeg trwy ffordd unigryw iawn, ond nhw wedi kind of gweithio gyda fe. So nath Rodri roi y pod a Mobilise a S4C at ei gilydd mewn un stafell a gaeth ni cyfarfod a wedyn gaeth ni cydweithio dros rhyw 7 neu 8 mis um, a cael y sgil Alexa Cymraeg mae'r gael. So os ych chi'n gweud ar eich dyfais Alexa, um, Alexa, enable Welsh language podcasts. Um, dyle hwnna galluogi'r sgil ar eich dyfais. A wedyn chi'n gweud y gair A yna eto, a chi'n gweud open Welsh language podcasts. Um, wedyn gewch chi um, y sgil yn dod lan. A mae'n dangos beth sy'n bosib o ran um, yr iaith Gymraeg ar dyfais Alexa. So, o'n i'n ffodus iawn i, i, i fy mewn i hwnna. Oedd hwnna'n mis Ebrill um, 2020. A i fi, oedd yn timing perffaith i fi. O'n i'n newydd gael y BBC yn mis Mawrth. Oedd hwn yn lawnsio mis Ebrill. So i fi, i gael bobl yn, yn trafod um, y pod, trafod y dyfais Alexa, oedd e'n gret, ti'n modd, o, o ran y prosiect hefyd. So o'n i'n teimlo bod y prosiect yn dechrau tyfu. So, peth arall mawr yn, yn 2020 ar, ar, ar dechrau'r flwyddyn oedd um, y British Podcasts Awards. Nawr, nes i cael um, sgwrs gyda, um, wel, yn 2019, roedd y gwobre British Podcast Awards. A ni'n, o'n i'n gwylio'r um, gwobre yn fyw, a dyma fi'n trydar y gwobre a gweud, wel, gryndwch, be, be am categori Cymraeg fan hyn? Achos chi'n adlywyrchu Prydain, a sdi dim categori Gymraeg gyda chi. O'n i'n disgwyl dim byd nôl. Ond dych nhw ymateb yn ôl yn syth, gweud, o, ie, yeah, mwna'n, mwna'n syniad da. Gewn ni trafodaeth. So wnaethon ni bownsio e-byst nôl ymlaen am, am cwpl o wythnosau, a ni'n meddwl, wel, dyna fe nawr, so'n credu bydd dim byd yn dod ohono hwn. So, so ti'n modd, o'n, on i, gweld, okay, na, na dilyn nôl lan yn, yn 2020. Ond digwydd fod, yn, yn y cynadledd Podcon nes i sôn amdano, y cynadledd podlediadau Cymraeg um, yng Nghymru, roedd Matt Egan yna. A mae Matt Egan yn uh, siarad gyfer podlediadau ac yn rhedeg y British Podcast Awards. So gaethon ni sgwrs bach a dde yn really, really eisiau cael y categori Cymraeg yma i fodoli. Felly, ar ôl y cynadledd uh, Podcon, wnaethon ni fynd ati a datgelu bod yna categori Cymraeg mynd i fod yn 2020. Ac uh, gaethon ni um, saith cais ar gyfer um, y categori, sef, chi'n bod, os mae yna 72 o bodlediadau Cymraeg yn bodoli ar y pryd yma, a chi'n cael saith, mae hwnna'n deg y cant, mae hwnna'n ffigwr uchel iawn o ran podediadau sydd wedi rhoi mewn. Allan o'r saith, nes i trefnu bod yna beirniaid, um, so oedd yna Sally Collins o Jomec, um, oedd Sian Leri Evans sy'n sy cyflwyno rhaglen ar Radio Cymru a Radio 1, a finne fel y beirniaid. Um, a eithon ni fe'n ati a creu rheswr fer o tri podediad, sef dwy iaith un ymenydd, yr haclediad, a siarad sex. Hatlediad yw'r um, podlediad hynaf yn yr iaith Gymraeg gyda llaw. A o'r tri yna, wnaethon ni dewis dwy iaith, un ymenydd fel um, y podlediad gorau yn yr iaith Gymraeg. A oedd y seremoni gyd ar gael ar-lein, a dyti Rod Gilbert a Sian Harris yn cyflwyno'r uh, gwobrau. So e, oedd e'n gret o ran um, cael fath o fwy o sylw at y pod a'r gwaith um, fi wedi bod yn neud gyda'r wasanaeth a, a cael trafodaeth a buzz o gwmpas y peth. Mae sôn chydig am y gynulleidfa y pod, achos mae hwn, mae hwn yn bwysig i fi fel um, lle dwi'n mynd nesaf gyda'r prosiect. So, yn 2019, fel chi'n gweld um, fan hyn, oedd yna 4,000 o ddefnyddwyr wedi dod at y wefan. Um, Yn 2020, oedd yna 9,000 erbyn yr hydref. Yn y chwech wythnos diwetha, dwi wedi cael 3,000 o ddefnyddwyr unigol yn dod at y wefan. So mae rhyw 500 o bobl yr wythnos. Um, chi'n cael rhyw spikes o gwmpas digwyddiadau fel y British Podcast Awards, y, y peth Alexa, um, ond chi'n modd, mae'n mae gyson, mae'r ffigurau yn tyfu nawr yn wythnosol. Hefyd, chi'n gweld, o oedran y gynulleidfa, Mae'n ifanc. Mae 44 y cant o gynulleidfa y pod o dan yr oed 34. Nawr, dyma pam mae darlledwyr eisiau cefnogi podlediadau. Maen nhw eisiau cyrraedd y gynulleidfa ifanc yma. Nawr, mae, mae yn draddodiadol gyda darlledwyr traddodiadol, mae'r graff yna yn hun. Mae'r gwrandawyr yn dweud yn hun. Ond gyda podlediadau, mae'n ifanc. A mae'r gynulleidfa ifanc yma ar y pod yn barod. Hefyd, dyfeisiadau. Chi'n gweld fan hyn, mae dyfu fi gwefan ar gyfer y pod, ond mae 58 y cant o bobl yn dod i'r pod ar dyfeis mobil. So fi'n credu bod hwnna'n dangos i fi, mae rhaid i fi wneud fwy o waith gyda mobiles a cyrraedd y, y bobl yna. Hefyd, ych chi'n gweld gyda pobl sydd wedi dod at y wefan a sy'n dod nôl at y wefan, fel nes i gweud ar y dechrau, bwriad y pod oedd danfon pobl i wrando ar bodlediadau lle bynnag maen nhw. A chi wedi gweld dyna beth sy'n digwydd. Ond fi'n credu mae yna sgôp i'r pod nawr i ddatblygu a cadw pobl o fewn y system yna um, a wneud profiad gwrando da o fewn y pod. Ond eto, fel chi'n gweld, ar mobile. So fi'n credu mae app y pod yw'r cam naturiol nesa o ran y gwasanaeth. Hefyd, lawr, lawr y gwylio fan hyn, chi'n gweld um, hysbyseb ar gyfer podlediad syniadau a iach gan Hwb Gwyddorau Cymru. Dyma'r hysbyseb cyntaf wedi cael trwy y pod yn y mis diwetha, a mae'r um, hysbyseb wedi bod yn effeithiol iawn Mae ffigyrau'r podlediad wedi cynyddu. Um, mae yna pobl wedi ymateb yn dda ar gyfer um, y podlediad ers ni rhedeg ymgyrch gyda nhw. A fi'n credu mae hwn yn tymlo fel lle naturiol i fynd gyda pod i gael hysbysiadau. So ar gyfer dyfodol y pod, um, fi wedi bod yn ffodus iawn bod clwstwr, um, sef cronfa ar gyfer prosiectau arloesol, wedi cefnogi y brosiect i fod yn rhan o garfan clwstwr yn 2020 a 2021. Nawr, be mae clwstwr wedi galluogi fi wneud yw cymryd cam yn ôl, edrych ar strategaeth pod, so fel y pod oedd fatha fel y prototype ar gyfer y llwyfan nesaf ar gyfer y brosiect. Um, trwy dadansoddi'r ffigurau a uh, gweld sut mae pobl yn defnyddio'r system, fi'n credu wedyn allai wedyn datblygu fersiwn 2 o'r wasanaeth. A mae clwstwr yn gefnogi ni'n ariannol, ond hefyd maen nhw'n rhoi um, gweithdai sy'n gret i fi i ddatblygu fy hun a datblygu'r prosiect lle ni angen mynd nesaf. Fel nes i sôn, mae app y pod yn cam naturiol ar gyfer um, y cam nesaf. So fi'n credu hwn, hwnna bydd y peth nesaf um, sy'n cael ei ryddhau. Um, ac erbyn hyn, mae yna um, 119 o bodlediadau. So byd nhw gyd yn yr app. Um, dwi wedi siarad gyda Cynolfan Bedwyr hefyd, um, yn Prifysgol Bangor, a maen nhw'n creu um, sgil o'r enw Maxen, a maen nhw'n awyddus i, i cydweithio gyda y pod a um, datblygu sgil o fewn Maxen gyfer podlediadau Cymraeg. So ar gyfer hwnna i um, digwydd, mae angen cael bas data. So mae'r bas data wedi cynnig creu, um, mae hwnna'n cael ei rhannu gyda uh, Cynolfan Bedwyr. Ond nawr bydd y pod wedi cael ei seilio yr holl beth ar y bas data yma. Achos mae'n iawn i fi creu rhestr o 38 podlediad, Mae'n iawn i fi creu y rhestr ar gyfer 119 o bodlediad, ond wrth i ni symud ymlaen a mae'r nifer y podlediadau yn tyfu, 200, 300, falle 500, 1000, mae angen bas data fel bod chi fel defnyddwyr yn gallu ffeindio'ch podlediad chi yn iawn, neu ffordd arall bych chi ar goll o fewn y pod. So fi'n creu categorïau a hefyd bydd yna chwilio y bas data, fel bod yn haws i bobl ffindio'r podlediad a gwrando i'r podlediad o fewn system y pod. Hefyd, cydweithio gyda podledwyr Cymraeg. Fi'n credu trwy cael y pod yn lle ganolog ar gyfer podlediadau Cymraeg, mae yna modd i fi weithio gyda podledwyr Cymraeg. So bydde hwn yn rhywbeth fel, er enghraifft, um, bod y hysbysebion a bod ni'n trefnu bod hysbysebwyr yn noddi podlediadau Cymraeg. Mae yna ambell i podlediad nawr yn cael ei noddi, sy'n grêt i weld. Yn draddodiadol gyda chi'r bbc a S4C yn creu podlediadau, um, ac ambell person yn gwneud podlediadau ar ben ei hunan nhw. Erbyn hyn mae'r Cyngor Celf wedi um, creu dewr, uh, mae uh, Cyngor Llyfrau wedi creu car i darllen, hefyd mae ydych chi um, clustir ddeiar yn cael ei noddi gan Farming Connect, ond hefyd sy'n diddorol iawn, mae um, dim nawr yw'r awr, neu nawr i'r awr, um, a maen nhw'n cael eu nodi gan cwmnïoedd lleol, a mae hwnna'n rili really diddorol i fi cael ei gweld bod nhw'n denu'r noddwyr lleol yma i gefnogi'r podlediad yn wythnosol. So hwnna'n dda i weld, a fi'n credu mae hwnna'n maes sy'n mynd i tyfu. Hefyd, dwi'n rhedeg gweithdai ar sut i greu podlediadau, uh, a mae hwnna'n tyfu fwy o fwy, a fi wedi gwneud um, dipyn o'r ein erbyn hyn, a rwy'n bwriadu creu podlediad ar sut i greu podlediadau, gyda, yn ateb yr holl gwestiynau mae pobl yn gofyn fi trwy y pod, a mae pobl nawr yn cysylltu yn gyson gyda syniadau am bodlediadau. Un peth mawr fi'n credu ar gyfer y pod, a oedd hwn yn rhan o'r cais i, i, i Clwstwr, yw bod ni fyn- mynd ati i gefnogi ieithoedd eraill. Nawr, fi wedi dangos bod y beth sy'n bosib gyda'r Gymraeg. Nawr, os mae hwn yn bosib gyda'r Gymraeg, mae yna llwyth o ieithoedd allan yna sydd ddim yn cael eu cefnogi gan y prif um, podlediadau, uh, system podlediadau. So dim ond rhyw deg iaith sy'n cael eu cefnogi. So mae um, fi eisiau datblygu'r bas data un, so mae unrhyw iaith yn gallu bodoli. A fi'n credu mae hwnna'n cam mawr ar gyfer y pod, a fi'n credu hwnna yw'r cam Yym, fi isie cyrradd. Os yn ni allu cael y pod allan o fewn ieithoedd eraill, fi'n credu mae'n lle da ar gyfer y ieithoedd yna i fod, a bod ni'n cynnal a chadw um, systemau sy'n bodoli o fewn y ieithoedd ar hyd Ewrop. So, yn, i fi yn y tiriol, dyna lle fi eisiau. Ond mae'r cefnogaeth gynclwstwr wedi bod, fi'n fi ffodus iawn i gael hwnna. Um, oedd hwnna yn oedd y cais gwreiddiol ym mis Ebrill, a fi'n credu os chi gyda prosiect arloesol a chi eisiau datblygu rhywbeth, mae'n mae ffordd dda i fynd i trial gweld os mae yna cefnogaeth ar gyfer eich prosiect chi. So, um, dyma manylion fi. Um, gwefan y pod yw y pod.cymru. Ni ar rhwydweithiau cymdeithasol ar y pod Cymru. So ni ar Facebook, ni ar y trydar a ni ar Instagram. A hefyd mae manylion um, fi yna ar gyfer e-bost, ar gyfer um, Twitter a LinkedIn hefyd. So, felly os ych chi eisiau cysylltu, cysylltwch. Um, os chi eisiau trafod podlediadau, syniadau, um, jyst cysylltwch a, a gewn ni sgwrs a gweld lle ni'n cyrraedd. Okay, great. Diolch yn fawr i chi gyd.